Bo bienestar ta nos prioridad, esaki ta djis pa bo sa. Bo sa caba? Djawe-ep, shetor djanochi ta tempo pa bo programa Djis pa bo sa, caminda nos ta comparti temanan cu ta contribui na calidad di bida. Un saludo y un abrazo fuerte fuerte pa bo di unda parti cu bo ta sintonisando nos y un special specialmente pa Abo ku ora ku bo ta pami personalmente ku bo ta dunami e komentarionan positivo i bisami, Reniska bo sa mira aki, nos ta sinta ku nos famia aki nan warda e programa kuminsá. Òf abo ku ora ku bo ta pami bo a saka e selfie ku nos bo ta kòrda, mira aki, un saludo spesial pa Abo ku ta sostené e programa aki ku to kada bia di nobo bo ora ku bo topa nos ku bo ta duna nos e komentayonan positivo pasobra nos tin ku bisa ku ta pa abo nos ta si'e enton nos ta stima lokual ku nos ta hasi i tambe nos ke yama danki na tur nos patrosinadónan ku ta hasi nos programa posibel. E tema ku nos ta ban trata awe ta un tema ku tin ya ku tin hopi disputa ku nunka bo no ta kai papia di dje kual ta Kiko ta kome saludabel? Semper bo ta haña bo ku e dilema ku e grupo di persona ku ta vegan òf plant based òf vegetariano. Bo sa tin e pensamentu ku nan ta praktikamente imposibel pa nan haña un malesa króniko en komparashon ku esun ku no ta kome asina. Anto bo por bisa na otro palabra nan ta inmun pa malesa. Awor ke bèrdat tin den esaki? Hm, ki bèrdat tin den esaki? Anto eingelik kiko ta kome saludabel mes? Esaki nos ta ban trata awe i mi ke bisaba esaki, si bo ke tin un, bo ke kome un ice cream sin suku, bo tin ku bai na See Row Below. Aki den pantaya bo ta mira unda esaki ta sintuá. See Row Below tin diferente kosnan di boka dushi, pero pa abo ku no por kome kosnan di suku. Pero bo ke un kos di smak tòg? Zero Below ta ofresé bo esaki. Ban den nos vèrs, bo ta hei esaki den tres Juan, vèrsikulo dos, lesando for di e vershon Beibel Santu, i e ta bisa, Ruman stimá, mi ta hasi orashon pa den tur sentido bo prosperá i pa bo ta bon di salú meskos ku bo alma ta prosperá. Mi ta gusta lokual ku e vèrs ta bisa akí, Prospe e e den tur sentido pa bo prospera pa bo ta bon di salu i pa bo alma prospera ta Dios su boluntat pa bo tin un bida saludabel sin embargo e fisico aki debi na pica e ta deteriora kiman ta normal cu bo paña bo cu crekeche bo sa crekeche den lomba crekeche den rudia e ta ok e ta normal pero no ta Dios su boluntat pa bo pa se i ta p'esei ta bisa bo e ke pa bo Alma prosperá, e spiritu no ta deteriorá, e kurpa sí por deteriorá. Anto Dios ke pa bo por sa ku apesar di e difikultat ku bo por ta pasando den pa ku bo salú, e ke pa bo tin kalidat di bida dor di konfia i dependé riba dje. Regosihá den dje, pasobra bo ta muchu stimá dor di Yehova pa bo ta bandoná. Pues, no foka riba e malesa. Regosihá den Jehová. Mi ta laga bo ku e palabranan atras, i nos ta e bèk un chis, kontinuando ku nos tema Kiko ta Kome Saludabel? Chis pa bo sa! Zero Below Curaçao, situá na Huguenotsweg schuin tegenover di entrada di Acoya Resort, for di ice cream rolls di bo sabor favorito te ke su mas autentico. Bin saborea nos bubble waffle of Watches ice cream. Tambe nos por converti bo evento den un experiencia unico cu live ice cream rolls making of bo por organise cerca nos. Tuma contacto cu nos na seis ocho siete, dies cuarenta y siete. Zero below days happiness. Mae, un pregunta no. Dikon ta awor mae dis di di hasi moveshon? Por sana despues ku mi a mira nos team di Blue Wave riba tereno, mi a disidi ku mi tambe tin ku kuminsá move. Toki wak di traha risa. Miguel men, pa bo ta move no, bo tin ku kome bon i salú. Pero ta pesei mi ta bai Mangusá, kumpra mi bon kosnan di laman, resku, mi bon perdura, Mi fruta di kalidat ya mi ta keda bintikwatr shete den kondishon. Abo hola yo. No, no, ami si ami ta gusta mi bailamentu, lo bisei mi ta kumpra mi bon karni den kampion mundial, mangu sa. Anto ya ayi nan mi ta haña mi suplementu tambe pa tene mi kondishon stabil. Bon manera. Bon, bon, bon, bon, bon. Bon, ami ora mi ta den mangu sa, mi kondishon ta bisa mi ke mi a hinkunos den kampion mundial. Owo a tin, bo tin un vishon ei. Ta klaro nomás. Woti mi dushi! Bam ambusa! Ey! Ay! Ay Dio! Ta kua esei? Esei no ta un di esnan ku tin bon kondishon. I awe, un biaha mas, nos ta kla pa mustra bo tur e kosnan bunita ku tin aki na Everyday Furniture. Anto no ta un sekreto, bo sa ku Everyday Furniture ta bon ekipá tambe pa loke ta trata tegel pa bo kas. Tegelnan pa bo kushina, pa bo baño, pa bo sala, pa bo kàmber, tur bo ta haña aki na Everyday Furniture.

Kiko ta come saludabel? Mira aki, ora bo tende e tema aki no tin asina tantu disputa riba comementu saludabel. Tin hende ta bisa bo come saludabel ta vegan, otro ta bisa bo no, vegetariano. Otro ta bisa bo plant based esa si mi no tin palabra na papiamentu p'e plant based ok ke men kosnan di yerba so na otro manera bisa ok pero bo ta haña bo ku mei mei dje tres gruponan aki bo ta haña bo ke esnan den nan tambe ku tin e tendencia di pensa ku e echo ku nan ta kai bou di un dje gruponan aki des ku nan ta kome saludabel Nan ta inmun pa bira malu. Nan ta bisa bo, Ah no! Ba bira malu paso ba come tal, paso ba haci a, paso ba haci bi, como si fuera paso bo ta vegan, vegetariano of plant-based of come saludabel. Bo no por haña niun malesa. Ami ta bisa e ta manera un obsesion cu cuminda vegan, vegetariano, plant based, anyway ta yen cos den otro. Anto eynan a pregunta kico ta come saludabel? Anto si berdad e ta asi bo inmun pa malesa? Uhmm. Anto pa trata e tema aki mi tin hunto cu mi Dokter Van Putten. Bo ta corda Dokter Van Putten? Dokter Gas, no, Na turista, a turista no? Sí. E na turista na Surfy Sun mira ki tremendo dòkter a la nos tin un tur ku nos su yu muhé dòkter van Putten dòkter van Putten a ya nos tin kumisa dòkter van Putten junior lo no ta hende muhé nos a bisa esei danki pa ta kunote nos programa djis pa bo sa. Danki p'e invitashon, anto ta un honor mi pa bisa bo pa tende con e legacy di mi tata a keda cu e ta keda corda como un dokter cu un bon nomber y mi ta orguyoso di ta sinta akinan como Dokter Van Putten, la hija e yu muhé. Mi ta spera cu nos por trata hopi dje cosnan cu nos ke trata pero lo mas importante ta cu nos trata y edu-proba di educa y informa e televidentenan over di un tema asina importante pa cu nan salud. Sí, anto de paso mi tin cu bisa, ami ta un ya mi mey cliente di bo tata paso locual cu mi tabata gusta di bo tata Doctor Van Putten e tabata un Doctor humano kermen ora cu e trata cu bo, e no ta trata cu bo, of no, abo cu ta acerca dje cu a experiencia esa, e no ta trata cu bo simplemente como un pashènt ba bini anto hasi tratamento cu bo pa e haya bo sèn, no, e tabata ègt trata bo como hende, e tabata mas interesá den bo bienestar cu e entrada cu e tabata ricibi anto, ya, ami ta conocé pesey, anto mi ta kere tin hopi mas, of no? Conoce pa cu esey. Danki, danki. Ayora e ya, Dokter Van Putten tata, nos a conoce, nos sa ken e ta, de paso ya, que en paz descanse, dus awe nos tin su yumoe. Anto ayora mi ta kere, primer cu no tene den nos tema asina amplio, Ken ta yu di Dòkter van Putten? So Tudor ta Dòkter van Putten? Wèl, ami ta Elsa van Putten. Inderdat, mi tata tabata Kent van Putten, Linon Kent van Putten. Anto ami a studia medisina i despues mi a bai spesialisá komo hùisarts tambe i mi a sigui mi trayektoria di karera Haciendo diferente estudionan anto tambe awor aki haciendo lifestyle medicine anto mi a traha na diferente luganan awor aki por ehempel mi ta bibando na Inglatera y entre Inglatera cu Hulanda y tambe mi ta tin e posibilidad di traha tambe na Spaña y Gibraltar cual tabata hopi interesante y tambe mi a biba na Republica Dominicana dus y traha ta casi hopi di nos islanan ariba pasobra ma traha y biba tambe ya na nos pais na nos islanan Sint Maarten Sint Eustatius di unda nos ta y tambe Saba dus e carera y e experencia di tin tanto conoce tanto diferente cultura a yuda den mi carera como medico y specialmente como huisarts y awor aki mas ainda trahando den un tema cu mi ta stima masha ta lifestyle medicine. Wow! Bo tin bo tin un. Historial basta amplio, pero bo cara no ta mustra. Basta bo no por trae mi edad. Ok, Shona, el a bisa mi no por trae su edad, den otro palabra, pero bo cara no ta mustra un hende di tanto trayectoria así de aquí, que men e ta hopi amplio. Yo di dokter manda nos tema, Kico ta come saludabel? Pasobra manera m'a menciona awor ei, dokter, berdad bo ta ña bo cu e hendenan cu ta pensa, tene ki Paso ami ta biba e sistema aki, ami no ta haña e malesa ku abo tin ei. Dus bo tin bo malesa króniko paso bo no ta kome saludabel, p'esei e kos ki ta pasa ku bo, bo ta yapo kuné, anto bo ta yapo ku e ora di ke esun ku por ta den su mente e ta saludabel bon bon, dus e ta tum'é òf otro ku bèrdat e no ta kome saludabel, anto e te ta bira diprès paso e ke bira mané esun ku ta bis'é Bo mester come A, B, C, D. Anyway, mi ke ni sigui bayo. E coi ta bira henter un disputa. Dus e ora ei ban start. Kiko ta come saludabel? Ok. Prome cu nos bay den e tema, un disclaimer. Mi ta aki nan como medico, pero no pa tratamento. Mi ta duna informacion y pa educa e televidentenan tocante un tema asina importante. Cualke cos cu bo tende Awor aki, òf ku bo disidí ku bo ke hasi kambio den bo bida despues di loke m'a trata, importante pa bo tuma kontakto ku bo mes dòkter di kas, asina ku huntu bosan por kuminsá e trayektorio. I pa sigui kontestá bo pregunta, kiko ta saludabel? Saludabel, eigenlik, ke mènt ku bo ta komiendo kuminda ku ta Konsistí di diferente nutrishon anto nan ta den balansa. Dus bo no ta laga e sun afó anto bo ta kome esei so, òf bo ta laga esaki afó òf bo ta kome bastante djesei so. No. Saludabel ke men bo ta hasi keuzesnan saludabel i den balansa. Por ehèmpel, un dieta balansá saludabel mester konsistí di karbohidrato, vèt saludabel, proteina i tambe e mester tin awa, vitamina i mineralnan. Hopi bia dietanan, hopi bia ku bo tende di dje, nan ta papia di kita karbohidrato, no kome esaki, no kome esaya. Bo kurpa mester di tur e komponentenan ei pa e por funshoná manera e mester funshoná. Pues kome saludabel ta kome un dieta balansá ku tur e komponentenan ei aden, pero hasiendo eskohonan saludabel. Un dieta vegan, mi ta usa e palabra dieta pa fasilitá, pasobra asina nos konosele, un dieta vegan ke men e persona no ta usa nada di produktonan di animal. Dus nan no ta kome karni, pero tampoko nan no ta usa nada di produktonan kan animal. Pues nan no ta bebe lechi di baka, nan no ta bebe lechi di kabritu, nan no ta kome keshi, nan no, kosnan ku ta bini di animal nan no ta usa. Tambe bo tin hopi bia, manera na Europa mas nando bo ta mir'é mas nando, mi no sa ku akibao tambe ta asina, aki na Kòrsou, pero hopi bia un hende ku ta vegan tambe ta un persona ku no ta usa produktonan manera kueru, dus nan no ta usa sapatu di kueru, tas di kueru, kosnan ku ta traha di animal tampoko nan lo no ta usando. Kebei nada ku ta konektá ku animal. Juist. Anto den kasonan konosí Na por ehempel na Europa nos sa cu hopi bia tambe nan sa ta dierenn activist. Bo no tin cu ta vegan pa ta dierenn activist pero hopi bia bo ta mira tin un coneccion cu nan ta haci ele tambe pa sombra nan ta den e rango di cu nan ta nan ke protege animal cu tur eseynan. Dje wara wara, kico ta dierenn activist? Hendenan cu ta bringa pa derechi di animal. Ok. Si. Anto un dieta vegetariano bo tin diferente tipo Un dieta vegetariano por ta un vegetariano cu ta come por ehempel huebu y tambe ta usa lechi pero nan no ta come carni pero nan ta usa lechi y nan ta come huebu. Bo tin tambe loke nos ta yama un lacto vegetariano, un lacto vegetariano ta un vegetariano cu ta usa productonan di lechi pero nan no ta come carni y bo tin un ovo vegetariano, un ovo vegetariano ta un cu ta come webo, no ta usa lechi pero nan ta come webo y bo tin tambe vegetarianonan cu ta pescatarian, mi no sa e palabra na papiamento p'esey pero nan ta come pisca, awor bo tin tambe bo usa e palabra plant based, E volo palabra ta eigenlik whole food plant based, esei ke men bo ta purba kome kumindanan ku ta mas den nan forma natural i nan ta bini mas tantu di tera, dus vegetal, fruta, keseinan. Anto un plant based diet, vegetariano i vegan, Ta konsistí tambe di plant-based pa gran parti, pero atrobe dependé di e eskoho ku e ta tuma. Pasobra bo por ta vegan i vegetariano pero bo no ta kome masha bèrdura, tampoko hopi fruta, pero bo ta kome hopi produktonan, por ehèmpel rafiná. Pues mi ta spera ku esei a splika kiko ta e diferensha. Dòkter Henry, e plant base ku dòkter a menshoná, nos por konsider'é ku e hende ta kome kosnan kurú? Un plant base ta kome kurú i kushiná pero e ta kome mas tantu kosnan di tera, kosnan natural, bèrdura, fruta, grano, bonchi, simiya, nechi, kosnan asina nan ta kome. Dus un hende ku ta plant based eseinan ta kome. Dus den dje bo ta haña ku e por ta kuminda ku ru pero tambe kushiná nan no ta solamente ku ru esei no ta asina. Ke ku dòkter por splika nos señorita tokante di esun prosesá? Pasobra ora ku bo por ehèmpel mira produktonan di kuminda vegetariano prosesá mi ta hablando vooral e karinan

Bo sa, mió mi kome e galiña ku m'a mata den mi kura ku e supstitutonan di karni pasobra tin asina tantu kos den nan, anto bis bo ta kome e disputa ta bolbe lanta. Anto esun ta bisa, No, esan aki ta plant based la e bisa asi ne esun di bo ban mata e bestia pa come dus eri kiko doctor por splica nos tocante di e productonan rafina vegetariano o vegan. Ok no e problema no ta comiendo e carni substituto e problema ta e montante cu bo ta come e frecuencia anto si bo ta usa tambe cosnan mas saludabel pa bo sistema. Dikon ese ta importante? Ora bo kome e kumindanan rafiná, kiko men rafiná? Rafiná eigelik ke men processed, prosesá. Anto e palabra rafiná eigelik tambe ta ultraprosesá. Pasobra ora bo kumpra por ehèmpel un tomati, bo bai kas kuné, anto bo kòrta e tomati, anto kaba bo disidí di kushiná e tomati, bo a proses'é. Pero no ta mesun procesá cu si bo usa e mesun tomati ey ante e wordu procesá den un fabrica, e ta wordu distrep di tur su nutriente, su fibra, e tin cu haña sucu cu salu, binager den dje, asina cu e por keda cu smak y tambe e por keda mas largu den supermercado. E yori bo ta papia di un situashon ultra prosesá, pasobra esei ta wòrdu hasi den fábrika i nan a saka tur e bon for di dje. Mi ta kere hopi televidiente lo mestra catch on kua produkto mi ta papia di dje, un ku ta basta gustá. Tomati pasta òf kètsup? Atei! Presis! Pero ta djis pa mi splika, prosesá Ki ora ku nos kushiná nos ta prosesá nos kuminda, pero ora trata di rafiná el a bira algu ku ta hasi den fábrika na un manera di tal forma ku nan tin ku nan ta saka e bon fi dje pa hinka kos den dje pa dun'é smak pa abo por gust'é i sigui keda pegá na dje. E no ta duna abo nada benefisioso ègt pasobra hende ku ta kome asina nan por haña problema te hende ku preshon haltu, diabetes, obesidat i tambe e komplikashonnan di tur e tres kosnan ku nan numbra. Pasobra e salu, e sukutru ku nan por tin aden ku bo a saka afó ku tabata natural. Dus esei ta e parti di rafiná. Pa loke ta trata e karninan, e supstituto di karni, en bèrdat e ta un supstitushon. Wak, e motibu ku nan ta yam'é karni ainda ta pasobra e ta fasilitá e mente di e persona pero tambe ta yuda bo pa Ora bo ta sinti ku e e, mi ta sinti falta di algu, bo tin e seña, bo ta, bo ta, e ta kita e smak un tiki ku bo ta haña e gana di kume e kos ku bo a laga atras. Pero bo tin ku paga tinu kiko bo ta kumpra. Pasobra bo tin esnan ku enderdat tin, ora bo wak e ingridiente, kual ta importante pa nos kòrda i pa nos komprondé, bo ingridientenan ta importante pa bo komprondé kon pa lesa bo pakete i komprondé e ingridientenan. Tin algun di nan ku tin un lista di ingrediente ku mas ku binti kos, anto meestal e promé dies nan bo ni sa kiko nan ta. Bo no ta konprendé kiko nan ta. Nan tin tantu nòmber kémiko òf òf ku bo no ta sa manera chines nan ta papia ku bo, anto bo no ta konprendé chines si bo no ta di e abla ei. Pero si bo wak tin algun ku ta traha mas simpel, anto nan tin djis un par di ingrediente den dje. Bo tin ku wak tambe kuantu salu nan ta hinka den. Dus ora bo ta kumpra kos ku ta supstituá, bo tin ku paga atinu na kiko ta e ingredientenan i tambe e kontenido di salu den bo kumindanan. No solamente pa e karni, e supstitushon di karni, pero pa kualke kuminda ku nos ta kome, nos tin ku paga atinu na e kontenido di salu ku nos tin den nos kuminda. Nos tin ku bai un korte komersial. Ora cu nos bini bek for di e Corte Comercial Dòkter Van Putten, lo mas desea pa nos por amplia un poco pasobra dòkter a menciona awoy, e vegan, e vegetariano of e plant-based of esun cu ta come saludabel cu su peso. Pasobra mi sa cu awa yega y mire, ami si ta mira diferente. Hendenan cu Supos ta come saludabel of nan ta vegan, nan ta plant based of nan ta cay den un dje gruponan ey, pero nan tin mas peso ke esun cu no ta come saludabel. Ok? Anto lo mi ke pa dokter por clara e pide ey kico nos por comprende kico ta hiba ke ta yega eynan, pasobra ey no ta supos cu un cu ta come saludabel ta sobrepeso, anto esun cu no ta come saludabel ta ey tin e peso ideal. Ta cos cu bo ta haya bo cune. Entonces ora cu nos bin bek for di e break nos lo amper riba e pidi, anto mi ke bisa bo tambe si bo ke tin un meubels optimal pa cualke area den bo cas, un meubels bunita, bon calidad, bo tin cu bay na Everyday Furniture na Lindbergweg cu ta net esey weg di Fokker weg ei manera bo drenta den e kaya bo ta haña e prome luga di tayer einanan wel net den e hanchi ei na final bo ta haña everyday furniture ku ta duna bo tur e meubelsan ku bo ta desea ke mester ta pa kamber pa kushina pa baño a pa kura loke sea ku bo tin mester pa e interno i eksterno di bo kasa. Lucy, Everyday furniture ta hasi esaki bo den bo ta mira nos aki ku su set huntu ku nos aki den pantaya bo ta mira nan number di telefon pasa na everyday furniture i bo ke tin un makiyahe bunita simpel kaminda bo ta sin kai den stress pa yega aktividat bo tin ku bel of app Fayola manera bo ta mira e makiyahe ku nos tin aki Fayola ta dunabo e makiyahe manera bo ta deseá pa Kalke evento òf aktividat ku bo tin ku partisipá na dje, pa grupo, pa kasamentu, e ta bin kaminda bo ta, anto e mesun kontentu ku bo kara ta lusi den e spil asina aki, e mesun kontentu bo pòtmòni tambe pues. Tuma notashon den number di telefòn ku ta sali den pantaya pa bo traha bo sita. Nos ta bai un kòrte komersial i nos ta bai un chis chis pa bo sa!

Zero Below Curaçao, situá na Huguenotsweg schuin tegenover di entrada di Acoya Resort. For di ice cream rolls di bo sabor favorito te kesun mas auténtico. Bin saboreá nos bubble waffle òf Watchers ice cream. Tambe nos por combertí bo evento den un experiencia único cu live ice cream rolls making òf bo por organisé cerca nos. Tuma contacto cu nos na seis ocho siete, dies cuarenta y siete. Zero below, days, happiness. Mai un pregunta no. Di kon ta awor mai dis di di hasi moveshon? Por sana despues ku mi mira nos team di Blue Wave riba tereno, mi a disidi ku mi tambe tin ku kuminsá move. Toki wòrdu ta ri. Miguel men, pa bo ta move no, bo tin ku kome bon i salú. Pero ta pesei mi ta bai Mangusá, kumpra mi bon kosnan di laman, resku, mi bon perdura, Mi fruta di kalidat ya mi ta keda bintikwatr shete den kondishon. Heh, abo hola yo. No, no, ami si ami ta gusta mi bailamentu, lo ta bisei mi ta kumpra mi bon karni den kampion mundial, mangu sa. Anto ya ayinan mi ta haña mi suplementu tambe pa tene mi kondishon stabil. Bon manera? Bon, bon, bon, bon, bon. Bon, ami ora mi ta den mangu sa, mi kondishon ta bisa mi ke mi a yu ku nos den kampion mundial. Owo a tin, bo tin un vishon ei. Ta klaro nomás. Woti mi dushi! Ban man bu sa! Ey! Ay! Ay Dio! Ta kua esei? Esei no ta un di esnan ku tin bon kondishon.

Pa un cuida cu su densidad bo tin cu bay ne Tourist of Curaçao bo sa caba ha dama cabayero si bo ke un cuido di e cabey ey aya bo tin cu bay nan tin tur e producto nan natural pa nutri e cabey manera mester ta anto no importa kico bo ta haci cu e cabey base ke ta un cabey natural nan por hinkele den Tail pa bo nan por ponele den un rust pa bo dios di peka bay falso hasi tratamentu diferente cos nan por hasi si bo tin dreadlocks tambe nan ta juda bo cu esaki door di bo sa drecha nan hasi nan bunita bek bo ke style nan mira aki tur loke cu bo ke hasi bo ke bay natural Naturals of Curacao ta ofrece bo esaki a unda parti cu bo ta si ta na Hulanda Aruba Sint Maarten Bonaire unda parti cu bo ta si bo ke nan producto nan handmade mira aki Bo por bo stèl esaki riba nan wèpsait. Aki den pantaya bo ta mira nan number di telefòn, nan orarionan ku nan ta di pa bo traha bo sita. Pues, no keda sin traha bo sita òf bo stèl nan produkto. Nètos of Curaçao t'ei pa sirbi abo i duna e nahals riba bo kabei natural. Awor promé ku e korte komersial, Dòkter Van Peuten a splika amplio kiko ta Kome saludabel i e diferente komponentenan ku ta mará na esaki. Anto nos a laga e pregunta atras promé ku e korte komersial tokante e sobrepeso. Sí, pasobra bo ta hañá bo ku hende ku ta kome saludabel, ahan nos por di así ne, pasobra nan ta vegan of nan ta plant based, ya mi no ke bisa plant based, nan ta vegan, vegetariano, nan ele nan anyway nan ta den e grupo aki, pero nan tin mas peso ku un hende ku no ta kome saludabel, pa kontradiktorio ke por sali e ta un realidat, anto yo rei nos a keda atras ku dòkter pa dòkter klara nos Un hende ku ta den e grupo aki komportá ku e tin sobrepeso kompará ku esun ku no ta kome saludabel pero tok tin e peso ideal. E ta manda konta e doktor pero e t'ei. Ok, un pregunta basta interesante, dus danki pa pregunta. Loke mi ta haña interesante i lo mi ke splika tambe ta e echo ku hopi bia nos ta pensa ora un hende ta delegá òf ta mustra saludabel di pafó, esei kemenan ta saludabel outomátikamente. Anto e persona ku ta sobrepeso, nos sa ku sobrepeso inderdat tin su komplikashonnan ku nel, pues e ta konosí ku e no ta saludabel, pero un hende ku ta kome, por ehèmpel, plant-based, por tin sobrepeso pero kisas e tabata mas tantu anto ora ke lege el a baha pero e ahinda tin ku sigui baha pero no ta kome mentu ta e uniko kos ku ta yuda ku nos peso he pasobra ora trata di nos kurpa nos bida lifestyle anto lifestyle medicine e loke mi ta bisa ku mi ta e estudio ku mi ta bezig ku mi ta hasiendo i ku mi ta siendo apashona over di dje e ta Un evidensia eigenlijk caminda nos ta usa intervencionnan di lifestyle pa trata, pa reverse y pa preveni condicionnan cronico door di empowering e pashent usando seis pilar cu ta interconecta cu otro y e pilarnan ta nutricion optimal, soño restorativo, Actividad físico, maneho di stress, minimalisá of stop usando substancianan riesgoso y coneccion, y coneccion ke men cu familia, cu hende, coneccion social. Des un hende cu ta paga tendo na su nutricion, pero ta neglesha e sobra cosnan cu tambe tin impacto riba bo salu y tambe bo peso, por ta un dje motibunan tambe cu ainda nan por mustra sobrepeso, pero no kemen cu nan lo ta tratando riba esey, anto no kemen cu e cambionan cu nan a haci a cuminsa haci cambio caba di paden y nan ta drechando. Sin embargo, un hende ku ta delegá i ta mustra saludabel por tin un salú paden ku no ta masha bon. Dus, kin mi ke bisa ku esei? Nos tin ku paga tinu ku mirando un hende di pafó i bisa, Ah no, esei no ta salú, ansi esei sí ta salú, pasobra di loke nos ta mira. I ora nos mira un hende ku ta sobrepeso ta komiendo un kuminda ku ta Saludabel, puntra no mes, E ta saludabel anda ainda e tin sobrepeso? Nos tin un kòrda ku sobrepeso, obesidad, e ta rekonosí komo un malesa. E no ta algu ku ta asina asina un hende por kita fui dje. Nan tin ku haña yudansa i tratamentu. Pero, e persona ku ta beisda komiendo saludabel ya a hasi algun stap kaba i nos tin ku rekomendá nan pa tuma e stap pa kuminsá traha riba nan salú. Ta bisita importante den situashonnan asina pa semper tuma kontakto tambe ku bo dòkter di kas pasobra kisas tin algu mas ta susediendo ku ta bis'ei bo no ta yegando kaminda bo ke yega. Tuma kontakto ku hendenan ku ta trata tambe ku lifestyle medicine ku por yuda'u pa wak kua otro aspekto di bo bida kisas tin ku traha riba dje. Strès ta un esnan ku definitivamente hopi bia ta un problema. I drumimentu. Drumimentu ta importante tambe i e tin impakto riba bo subimentu di peso. Serio? Ku hopi hende no ta paga tende na dje ku no ni sa. Dus, Ta kosnan ku nos tin ku sa, asina ku nos por wak na e totalidat i no solamente na e ta yo dilanti nos. Sí, nos tin ku paga tinu loke nos ta hinka den nos kurpa, pasobra malesa ta kuminsá na loke nos ta buta riba e fòrki i hinka den nos boka. Pero tambe malesa ta kuminsá nos sa tambe na mente. Pero nos, awor di nos ta parla di e komementu saludabel, nos tin ku kòrda ku loke bo hinka den bo kurpa tin impakto riba e efekto den bo kurpa. Den esei mi ke bisa tambe lo siguiente, komiendo saludabel e benefisionan, wak, ora nos ta kome saludabel, manera mi a bisa, tin diferente komponentenan ku ta importante pa nos kome. Den e komponentenan ei, nos ta haña tur e komponentenan ei eigentlik den un whole food plant based diet, den un dieta ku ta konsistí di hopi kosnan mas natural. Mi no ta bisa mester no come carni, no come nada dje asina. Esei no ta e cos. E cos ta pa cuminsa haci cambionan tiki tiki. Wak, bo no a subi di peso di ayera pa awe. Ta un temporada el a subi. Entonces bo tin cu tuma bo tempo anto inverti den bo salud, pasenshi, haci research. Tuma kontakto ku profeshonalnan eduká riba e tema pa yuda bo, pero bo tin ku tin pasenshi i bo tin ku tin e motivashon pa hasi e kambio. Pero ora bo ta usando kosnan manera whole food plant based, bo ta bezig ta trahando tambe riba bo Tripa. Anto nos tripa gran parti tambe ta caminda nos immune system ta sinta. Den nos tripa nos tin diferente bacteria. Des ora nos come hopi berdura, fruta, variedad di nan, no solamente un cos, bo ta bezig ta duna e gut microbiome Pues e gut microbiome, kico esey ta? E gut microbiome ke men di eigenlijk e microbionan ku nos ta haña den nos tripa. Anto e microbionan ey tin un trabou pa haci, cual ta pa yuda nos salud tambe. Nan ta trata tambe ku nos immune system. Nan ta traha, ora nos dun'é bon kuminda, nan ta produsí sierto produktonan ku ta benefisioso pa nos salú, pa nos mente, asta pa tramentu di nos hormonanan, pa nos sistema kardiovaskular i diferente otro partinan di nos kurpa i nos salú. Loke sí ta importante pa nos kòrda atrobe e variedat. Ora bo kome solamente un produkto, bo por haña un tokòrt. Ora nos ta papia di tokòrt esei ke mènt ku bo tin un defisiensia, por ehèmpel, di un produkto den bo dieta. Un di nan ku ta hopi konosí ta vitamina B dies dos, seka vegetarianonan òf vigannan ku no ta kome nada di produktonan di animal. Pero pa yuda ku esei sa traha por ehèmpel lechinan di soya, di almendra, di oats òf di kashu anto nan ta fortifik'é ku e mineralnan òf vitamina manera vitamina B djes dos. Si un hende no ta usa

Loke tambe ta un dje problemanan ku nos tin hopi bia ku hende tin problema ku vegetariano i vegan ta e echo ku nan ta haña ku esei ta kumindanan laf, kumindanan ku no tin smak. Anto hopi bia tin ta maka ku eksperenshanan ku nan tin. Anto mi sa ku aki nan hopi bia esei ta loke mi ta tende, no tin opshon aki nan òf tin masha tiki. Anto ta bisa mi ke hasi un yamada pa si tin hende ta wak, anto bo sa di lugánan ku kaminda bo por bai kome kumindanan vegan, vegetariano, plant base, natural, gezond i tambe ku smak i kaminda bo por hasi bo petishon anto ta mas ku un item riba menu, pues esei ta un kos ku bo ta haña hopi. Laga nos sa pa nos por tin un lista pa comparti cu otro televidentenan cu kisas ta pensando na haciendo cambionan na nan salu pero tambe ke goza como vegan, vegetariano, comiendo salu pero tambe uit eten. Ami tin un e cafetaria di Advent Hospital. Aya sigur bo ta helle saludabel, plant-based anto bon smak. Awel si ta importante, si ta bon pa sa. Un plato balansa, por ehempel, mester consisti di granonan, Mester konsisti di bonchi, nechi, simiya. Mester konsisti di fruta, vegetal. Bo por buta herbs ku spices di esun tiki sazon natural manera oregano, dil, kosnan asina bo ta pensa di dje e yori pa bo duna bo kuminda un tiki mas smak òf turmeric, kúrkuma. Pero tambe ta importante bebe bon montante di awa. Si bo no tin limitashon pa bebe awa dor di un kondishon médiko ku bo tin, ta importante hidratá bo kurpa sufisiente. E jus i limunada ta pa af en tu, anto hopi af en tu, pasobra nan tin efekto negativo tambe riba bo salú. Pero e awa ta esun mas prinsipal pa bebe. Mirando un plato balansá asina, kiko ta pasa yore di esnan ekseso? Tin hende ta kuminsá kome solamente un kos, manera un dje produktonan ku tin pari hende nan ta tende ku ta bon pa nan ta e soya, nan ta bai riba tur kos soya. Nada di mas no ta bon. Tur kos mester tin nan balansa, tambe doko i kome. Soya ta bon, e tin benefisio, nos a ripará for di diferente estudionan pa hende muhé pa pechu kansa na pechu, hopi hende a pensa ku e ta malu pa kansa na pechu pero nos sa ku no ta asina pasobra e ta juis tin un protekshon pa hende muhé ku kansa na pechu i tambe pa kansa na prostat e tin un protekshon huntu ku e tomati kushiná pero importante ta bo tin ku kome balansá dus bo no por kome tur dia solamente soya bo tin ku kome bo fibra bo tin ku kome bo bèrdura bo kolidrato bo tin ku kome tambe bo vèt saludabel bo tin ku kome tambe bo proteina balansá. Fibra, un otro cos cu bo pensa ta keda, pasobra awor aki tin un hype, bo tin cu come mas tanto fibra cu normal pa bo salu. Si hende ta riba tiktok nan lo a mira e e problema aki ta pasando riba tiktok. Fibra ta bon pa nos tripa, pero atrobe di mas di nada no ta bon. Demasiado fibra por causa problema cu nos tripa. Pasobra un mon tin un montante ku ta mas mihó pa nos. Hende hòmber a wòrdu kalkulá ku ta ongeveer trinta i ocho gram di fibra pa hende hòmber i pa hende muhé binti i sinku gram. Pero atrobe kada individuo ta unik, dus e ta spesífiko ku bo mes tin ku sa kiko bo por anto kiko bo no mag dependiendo bo kondishonnan. Pero, si bo kome di mas fibra, bo ta kousa ku bo tripa tin ku traha muchu duru anto bo ta bo por hasta dehidrá dor ku bo ta baibiendo af di mas. Bo por haña problema ku stoma, pasobra bo ta haña iritashon dor di e tipo di fibra nan awe ku bo ta kome. Wow. Si bo ta komiendo di mas di un tipo di fibra e por kousa problemanan ku eigentlik no ta bon pa bo salú. Bo tin dos tipo di fibra, tres bo por bisa, Bo tin esun ku ta oplosbar, solubel, bo tin esun ku no ta oplosbar, anto bo tin tambe un forma ku ta fermentá, tipo di fibra ku ta fermentá. Esnan ku ta oplosbar nan ta lòs òp, nan ta pasa mas lihé, nan ta bai den awa, nan ta pasa mas lihé, pero nan ta slow digestion. Algun voorbeeld di nan ta por ehempel batata dushi, tambe lentejas ta dos tipo di fibra oplosbaar. Bo tin esnan ku no ta oplosbaar, and esnan ku no ta oplosbaar nan ta kousa e yori ku bo ta forma un bulk den bo tripa i asina e ta hasi'e mas fásil ku e shushi por pasa hasiendo un tiki mas moli pa e por pasa. Anto esnan ku ta No oplosbaar ei ta por ehempel aros bruin, anto tambe bo tin quinoa, tambe ta un di nan cu ta asina, anto of course e oats, e e old fashioned oats. E avena. Juist, e avena. Nan ta yuda cu bo por bai af, ora bo come bo papa me ainda bo ta ripara cu e bai menti af ta bira mas facil. Dus ta importante yori pa bo come nan den balansa. Bo no por come un so, paso bo tripa mester di tur asina ke por traha optimal. Dus ta mescos cu nos curpa, nos mester di e balansa nutritivo, sacando esun, butando mas djesun no ta yuda nos curpa. Salu ta un totalidad, no ta un cos so, y no ta solamente nutricion, pero tambe e otro cinco puntonan cu mi a menciona mas adelanta. Wao. Anto ki dòkter por splika nos di e ekseso di proteina? Dus e ekseso di proteina, tin un diferensha proteina di animal i proteina natural a, pasobra bo ta haña proteina tambe, hopi hende, e si to proteina ta un kos diskutí dimas tantu over di komiendo saludabel, paso tur e hopi hende ta bisa i hasta tin dòkternan ainda ta bisa ku bo tin ku kome karni pa bo haña proteina, pero nos sa ku tur e evidensha ku tin awor aki ku no ta asina. Proteina di animal, exceso di esey tin su problemanan, inflamacion, problema cu blocada di arteria y hopi otro tipo di problemanan cu bo por haya, pero mi ta menciona e dosnan ey so, pasobra nan mas conoci, pero soya ta un proteina, dus bo ta come dimas soya tambe tin su efecto negativo riba nos curpa, pasobra bo ta come solamente un cos cu ta Kita tur sobra otro kosnan ku ta yuda pa balansá bo dieta. Di mas pro, wak, bo kurpo no ta traha di proteína so. Dus di mas proteína no ta e kontesta. Anto, hepi hende ta bisa si bo mester bon proteína pa bo bira grandi. No, ta di mas proteína bo tin ku usa. Bo tin ku usa balansa. Esei ta importante ku nos, mi ke bo ègt nos kòrda, no ta ekseso di nada un di nan. Awor e ora ei, yegando na final di nos edishon, mi ke bai bèk na e pregunta ku nos a hasi inisial, djis pa dòkter hailaitea, pasobra dòkter a menshoné den nos diálogo si, un hende ku ta kome plant-based, vegan òf vegetariano, E ta inmun pa malesa. Dus ban bisa ku e hende ei, Pasó mi ta kome tal manera, mi ta, e ta in, imposibel pa mi haña malesa króniko. Bon pregunta, anto mi ta kontento ku bo a hasi e pregunta ei, pasobra mi ta kere esei ta un kos ku hopi hende kisas lo tin den nan mente, ku ta bisa nan ta bai ka hasi kambio. Pero laga nos kòrda un kos, Malesa no ta bin di un kos so. Comiendo saludabel, be it vegan, vegetarian of whole food plant based, e importante ta cu e manera ey di come ta yuda baha bo risico pa haya cierto malesanan. E ta yuda tambe, si bo no tin nan ainda, preveni kondishonnan króniko ku ta kousá dor di loke nos manera di biba ta, dus bo lifestyle ta kousa. Tambe komiendo kumindanan saludabel ta yuda bo pa por ta mas fuerte pa si bo bira malu bo por bai guera mas mihó tambe. Pero nos niun Ta imun pa malesa dor di djis come vegan, vegetarian o whole food plant based. Atrobe e ta yuda si pa preveni of tambe pa baha bo riesgonan. Esey ta importante. Anto corda ki mi a bisa, e ta bay over di e keuzenan saludabel cu bo haci. Escohonan. Juist. Dokter un miyon di danki pa komparti anto mi ta haña loke ku bo a komparti ultimo aki pasá e ta esensial pa nos paraketu na dje. Bo a tende ke men e echo ku bo ta kome vegan, plant based òf vegetariano no ta si bo inmun pa niun malesa. Dus no tin pa kiko di sinti paso abo ta kome tal bo ta mihó ke esun. Asombra, al fin y al cabo e ta yuda bo si pa e resistencia ke men bo no tin. Pakiko wak esun ku un wowo kon e ta kome paso abo ta kome bon? Paso al fin y al cabo ta e totalidad esun ku ta konta. Enton mi ke bisa bo mesora keda pendiente pa e siguiente edicion ku nos lo bai tin ku Dòkter Furk Pöthen en kuanto di sobrevivencia di kanser Comiendo optimal, laga mi pone así. Dokter, si un hende ke komuniká ku bo, na ke kon nan por hasi tene den kontakto ku bo? So manera dokter a bisa na inicio dje programa, si un hende ke haña un tratamento òf e ke mas informashon, e tin ku bai serka su dokter di kas, dokter tin pa eduká i dun'e informashon. Pero si tin un hende ku bo sa Den e edishon aki nos no por a kompartí tur kos. I basá ku ta dòkter a duna e informashon, tòg lo e ke tuma kontakto ku dòkter van Purton, despues sigui ku su dòkter kas, òf e naturista ke ta na dje. Kon e por duna den kontakto ku dòkter? pa tuma kontakto ku mi pa sie via di e email adrès ku ta sali riba e pantaya i via esei nos ta sigui komuniká anto nos ta bin di akuerdo si tin mester di hasi un Zoom Consult ferder kaminda mi por splika mas aleu e preguntanan ku e persona lo por tin. Kèmen dòkter ta duna konsulta Bene online tambe? Mi sa hasi consulta online afo si. Klopt. Anto dor cu ya aworiki lo mi por haciele tambe yori. Ok. Des yori ya. Bo scucha. Tuma anotacion di e email adres cu ta sali den pantaya anto yori bo por tin brinda den un contacto cu Dokter Van Peuter nos haci un consulta. Cu mi ta haya great. Pasobra loke cu Dokter a splica aki ta bay asina profundo anto ya den un edicion nos no por abarca tur. Dus. Mi ta kere ta e importante pa tuma kontakto ku dòkter for pet no toká pa sigui ku nan dòkter di kas pa i por tene lokual ku dòkter a bisa na inisio. Klaramente. Awor dòkter, kiko ta bo último palabra pa nos oudiensia awe? Kòrda ku subimentu di peso i tambe bo salú si el a kuminsá bai un otro manera ku no ta masha bon, e no a pasa di un dia pa otro. E tabata un proseso. Bo a pensa awor aki despues di e programa ku bo ke hasi un kambio òf bo tin base di a kaba ke hasi un kambio? Bo por kuminsá hasi bo kambio. Bo tin yu, bo tin nietunan, bo tin un ser kerí ku bo a kaba di konosé, anto bo ke biba salú i duna nan lo mehor di bo mes òf bo ke mas kalidat di bida? Kòrda, invershon den bo salú ta importante. Kòrda, Ku pasenshi mester, pero no ta solamente nutrishon ta e kos. Tin otro kosnan tambe manera maneho di strès, bo manera di drumi, usando sustansianan adiktivo, aktividat físiko i konekshon. Loke sea ku bo ta diseá e ta den bo man pa kuminsá tuma e desishon i mi ta spera ku E programa a motivá bo pa hasi djis esei. Pasobra salú ta konta, pero kalidat i bida ta mas importante. Pues, mi ta deseá tur hende lo máksimo i tur kos bon den e komienso di hasi e kambio ku nan mester hasi pa optimalisá nan salú E lo yuda no solamente abo komo persona pero tambe bo ser kerinan. Mas gust di kose anterior e ta bira prevenshon te solushon. Dòkter Van Buiten danki pa ta ku nos den edishon aki anto danki pa ta ku nos den e siguiente edishon Tambe y mi ta bay finalisa, mi ta bay finalisa nos edicion y mi ke recorda bo abo dama umm bo ke tin un dress tin style chic apart bo sa caba bo tin cu bay chicawou ayan na fokkerweg pega cu tiresales and service nan tin e dress nan tin e accesorio pa duna enhalce na e beyesa di abo como dama. Aki den pantaya bo ta mira e dress cu nos a luci awe cu ta e shimis blauw, ah, e shimis blauw largo cu e sapato blauw. Mira aki damanan tin diferente color di e dress aki y diferente otro tipo mas. Bo mes tin cu bishita. Aki den pantaya bo ta mira e horarionan cu nan ta habri haci uso di e oportunidat aki pa bo bai wak bo dress pasobra bo mes a kaba si bo ke keda wou bo mester ta na chika wou y nos ta ban finalisa ku nos vers bo ta haya esaki den tres Juan versiculo dos pasobra ya Juan ta un capitulo so e ta lesando for di e version bijbel santo pero prome ku mi bisa e vers mi ke recorda bo tambe pa bo por subscribe riba nos canal di YouTube Nos follow nos riba nos pagina di Facebook anto corda comparti comparti si bo no ta subi YouTube ni wak Facebook bo por wak e programa aki back tambe riba nos website djis pa bo sa y manera menciona corda compartie no tenele pa boso y tres Juan versiculo dos ta bisa asina aki ruman stima Mi ta hasi orashon pa den tur sentido bo prosperá i pa bo ta bon di salú meskos ku bo alma ta prosperá. Bo a skuch'é? Dios ke pa bo tin un bida saludabel. Dios ke pa bo ta próspero pa ku bo salú tambe. Dios ke pa bo tin kalidat di bida. E no a kreáu pa bo tin ku sufri pa ku malesa. Pero si pa un òf otro motibu bo a kai den e kondishon, bo mester sa ku Dios te pa yuda bo restaurá e salú i pa yuda bo tin, apesar di e kondishon ku bo ta den, e kalidat di bida dor di konfia i dependé riba dje. Pasobra al fin al kabo, e físiko aki por deteriorá, pero e spiritu interno Esei si no. I ta p'esei Dios ke bisa bo, bo ta muchu stimá pa bo keda víktima di bida i pa bo ta bandoná. Mi ta laga bo k'e palabranan ka atras i nos ta topa n'e siguiente edishon di bo programa Djis pa bo sa.